Machiegni uru e sula mar ariyo. Wadhi nyime kama ne waweyo kinde mokalo e part 1, kendo ka dibed ni pok ineno part 1, akwayo ni mondo inene eka inyal ng'eyo gima dhi nyime. Wananchi njo tungame mbele yake Kaka ne waneno e kinde mokalo, achich ma ne oyud gi ketho kotenore gi tho mar Mboya ne en Nashon Njenga. Nashon ni ne en jal mane? Dipenjri. Nashon ne en jalweny mong'ere gi dho ngere kaka Sapa. Magi jolweny ma itiegoga e weche mag gedo, kunyo buche, manyo mbom kod tije moko ma didwa jolweny otim bang' monj kata masira. Jenga ne otiegre e piny mar Bulgaria e skund jolweny mar Vasilevsky Higher Military Academy. Kiongozi wema Mwenyezi Mungu Bulgaria kono ne odhiye gi kony mar chenro mar Jaramogi Oginga Odinga mane chalo kod chenro mar airlift mane Mboya ochako. Pogruok mar Alif mar Mboya gi Jaramogi Oginga Odinga en ni jo Mboya thothgi ne dhi Amerika gi Europe ma ne siro Mboya lwedo, to joka Jaramogi ne dhi e pinje mag jo Komunist kuma ne giyudo tiegruok mar jolweny. and pro-communist, and I asked him what he had to say about this.

Ne oyale kendo ne oyude gi ketho mar nek mboya. Ne ong'adne buch tho. Ne ong'ado apil to apilno nowit oko. Wachore ni ne okete e thol tarik aboro dwe mar apar gachiel higa mar 1969. Wachore ni ji adek kende ema ne oneno kinege, magi ne gin jatend jela, janek kod njonjo. Kata mana padri mane lemone joma ne dhi e thol e chunya koro linguru piny polo

young nation, Kenya, to know that this is not the beginning, but the continuation of the same until we come to final victory. So God, help Africa. Nyaka kawuono en pach jomoko ni Njenga ok noneg nikech ne en e winjruok gi ng'at maduong' mane oore. Kendo parono neno ma nyalo bedo gi adiera moro nikech e dwe mar ochiko higa mar 1970, jaod bura mar West Mugirango, George Justus Morara, nolando ayanga ni Nashon Njenga ne nitie e piny mar Zambia kendo nongima. Morara noyudo masira mar ndara ndalo ariyo bang' kelo wachno e Ler, omiyo wechego nowe. Nyaka kuma wachopeni, nenore e lela ni joma ne nigi huma ne nigi tudruok gi nek mar Mboya. Omiyo waweri gi Njenga. Penjo monego wapenjre en ni ng'awa mane oore? Kaluwore gi oboke mar nonro mar okwach kich mag Ingresa ma ne ogol e higa mar 1983, Charles Njonjo noluong kaka achich maduong' mitudo gi nekno. Wachni nokelo e lela higini ang'wen bang' tho Mboya to onge okang' moro amora ma ne sirkand Moi okawo e wi wachno. Mae gima ok awuor kaluwore ni KANU notudo Charles Rubia gi nekno ndalo mane gimanyo ng'at mane ginyalo golo kaka misango. Mwenyezi Mungu, wananchi ndio tuungame. Rubia ne en misango mane oketne kosa mar nek Mboya kaluwore ni en gi Mboya ne gipiem kendo ne gisebedo ka gituomre e kinde malach. Ulimwengu tunamoishi wale wema tunawaua. Mwenyezi Mungu Rubia ne dwaro komb od bura ma Kamukunji ma ne en komb Mboya. Rubia bende ema nokawo tend ofis mar KANU ma Nairobi koa kuom joka Mboya e kinde mane Mboya nobalo gi lang Moi ei KANU. Tumeua kiongozi mwema, asante yenu. Dipenjri, donge Rubia ne siro lang Moi lwedo? Koro ang'o mane omiyo oti kode kaka misango? We aduoki. E chakruok, Rubia ne nenore kaka jal manyalo konyo Moi kod Njonjo e geng'o Mboya mondo kik obed ker piny Kenya. Kendo ne giriwe lwedo e kinde mane okawo telo mar bad Kanu ma Narobi kendo en ema ne ginene kaka jal mane dhi kawo migawo mar jagoro maduong' mar party, migawo mar Mboya. Kata kamano, mapiyo nono, ne gichako nene kaka ng'at ma nyalo mono Moi kawo telo, nikech nochako bedo gi huma nikech ne en ja ohala man gi mwandu kendo noriek aduwa. Ka ne ipime gi Moi, ne nenore ni ohewo Moi gi mbi, omiyo ne giwite oko. Ok mano kende, Rudia bende notemo sindo nyar Jomo Kenyatta miluongo ni Margaret Kenyatta e kawo kom mar meya ma Nairobi. Wachni nowang'o i Jomo Kenyatta ahinya. Rubia ma nobedo meya mokwongo ma jarateng' ma Nairobi ok ne mor ni nyar Kenyatta nowal mondo obed meya kokalo kuom teko wuon mare ma ne en Kenyatta. wetu ametuacha, mapenzi yetu kwake Bwana Mboya yataendelea miaka na miaka. Mapenzi yetu kwake Bwana Mboya yataendelea miaka na miaka. Wechegi nomiyo Rubia nowit e bwo bas kendo noketh nyinge aduwa kata obedo ni ok noyawne kes moro amora e od bura kaluwore ni ne onge ranyisi moro amora ma de tude gi keth mar nek Mboya. Nyaka kama wachopeni, nenore ni Lang Kanu nohero keto nek mar Mboya kuom josigogi nikech e kinde moro bende ne wachore ni Achieng' Oneko notudore gi nek mar Mboya. Jaramogi bende ne otud gi nekno kaluwore ni ne en osiep jo Komunist ma ne ok gin osiep Mboya. Moi bende notudo jo China gi nek mar Mboya e kinde moro.

Owadwa kata nyaminwa. Nenore ni KANU ma ne en pati manie loch kendo matayo sirikal ne tudo ng'ato ang'ata mok giwinjrego gi tho mar Mboya kata obedo ni ne gionge gi ranyisi moro amora. Kata kamano, king'iyo ng'ama noyudo ber bang' tho mar Mboya, adiera nyenyore kendo Moi gi Lange ema wuok kaka joyuto madongo. Omiyo mondo aduok penjo maduong', ng'a ma nonego Mboya? Ne en Kanu, ne en Moi, ne en Njonjo kendo ne en Kenyatta. Oriti uru nyaka kinde moro machielo an Ochieng' Makowino.